Dem baş, dema we baş, dema we geş, dema we xweş û dema we hemiyan bi xêr be. Ez Mizgîn Xan dîsa bi deng, reng û hemî enerjiya xwe li hember we me. Bi enerjiyek erênê, ne neyînê. Min tiştê neyînî hemî jiyana xwe derxistiye an jî em hewl didin ku derxînin. Hêvî dikim hûn hemî baş bin. Ez başim. Gelkî başim û pir başim. Hûn ê bêjin xêr e mizgîn çima tu îro ew qez baş î? Tu sedem tune ez xwe dixapînim. Ya rast e, divê xwe bixapînim ji xwe e, weke ku hûn jî zanin xapandina binhij tişteke girîng e di jiyana mirov de. Ez jî ez binhişê xwe ana dixapînim ez divê mizgîn tu Pir pir başî da ku bixape bi rastî jî ez başiyê bikişînim jiyana xwe. Belê îroj ez dixwazim destpêkê de agahdariyekê bidim ew ez îro pê hesiyam. Instagram taybetmendî nû hatiye. Mirov di carekê de dikare bîst heb posta li pişt hev bar bike û parve bike. Bi min ev ji bo agahî û mijarên e, çawa bêjim ku mirov fêrî tiştekî bikin, peyamekê bidin, e, Taybetmendî ku balkêş e, mîna ku hûn mijarekê hilbijêrin, derbarê wê mijarê de hûn dixwazin agahiyên kûr bidin û bi cî bidin, hûn dixwazin peyamekê bidin, kesekê fêrî tiştekî bikin, welhasil ji bo parveyên bi vî rengî Ne ji bo parvên eletewş û beradayî wa ez îro çûm nizam ku û min niza çi ve xwar û min niza çi xwar ne ji bo tiştê bi vî rengî lê ji bo e, agahî mijarên balkêş û ji bo parvekirina agahiyên bi cîyan bêjin taybetmendiyek baş e. Em nuhev medya jî vê heftê me postek bi vî şiklî parve bikin ku bîst heb di rêzekê de ne û ez xwe bi xwe jî alîkariya min damadekariya wê postê gelek heye. Mijara wê jî gotinên pêşiya pêşiyê me çi gotin me çi fêm kire. ve bi vî şiklê amade kir û podcasta xwe ya vê hefteyê de jî ez dixwazim behsa pêşiyên me û gotinên wan bikim. Lewma ez ê jî bi navê e, pêşiyê me çi gotin, bêkam me çi fêm kir, e, vê bernamê pêşkêşî we bikim. û ez dixwazim berî derbasî wê bibim ez vê hişyariyê jî bêjim weke ku hûn jî zanin ev vîrûseke gula meymûnê bi tirkî dibên maymun çiçê gelek belav bûye û tişteke pir nexweş dixuye ya yanî dibe ku zirara wê ne weke kovîdê koronayê Zêde be lê bi awakî dîtbarî nexweşiyeke pir pîs ya û pir nexweş yanî ez serî dawî neh salî bûm bi nexweşiya ku bi tirkî dibêjin sûççe yan bi kurdî dibên mîrkûtok ez pê ketibûm ez neh salî bûm hîna di bîra min maye ew birîna ku laşê ti hema dixurê tu rehet nakî tu bixurînî rehet nabe xwîn tê ay ez Dema ku min ev gula meymunê jî dît ew nexweşê ja ev ji wê jî xerabtir e. Bi rastî jê gelekî xerabtir e. Ji haydar bin, baldar bin ez ne xelet bim nîşanê wê taye, serêşe, êşa masûlkeyan, werimîna girêkên lenfê, derketina pirizikên pizikên li ser laş xwe û ya herî dawî ye ew nîşana wê. Haydar bin xwe biparêzin ji kerema xwe zêde beşdarî nav çalakiyên qelebelik nebin. Zêde dest dirêj ev nekin. Hûn silav didin ev ne hewce destê xwe dirêj bikin. Xwe biparêzin heyran. Ne biz ji bo vê nexweşiyê jî yanî êdî em hatine serdemeke wiha ku bi rastî jî bakterî, vîrus, enfeksiyon ew qas zêde bûne ew qas zêde bûne ji xwe korona derûnasiya me hemiya xera kir. Em xwe biparêzin ya. Hêvî dikim encam ne weka koronayê xerab be, hêvî dikim bûyerên di koronayê dikewimîn, di vê de jî nekewimin. Haydar bin, baldar bin û li xwe miqate bin şikerema xwe. Hûn ji me re pêwîst in, ez ji we re pêwîst im. Jiyan bi kurdî xweş e. Bijî Nuhev Medya. Ka çi eleqa? Velhasil hat ber devê min min got. Belê. Ez bi serenavka pêşiyê me çi gotin, me çi fêm kir, dest bi bernameyê bikim. Weke ku hûn jî zanin pêşiyên me pir tişt gotine. Yani hama tizvê qey sir ji bo bêjin Xwedê wan efirandiye. Gotine, gotine û hey gotine. Hinek ji wan pir rast gotine. Hinek ji wan gelek ne rast jî gotine. Hinek ji wan devê xwe pir xerab kirine. Hinek ji wan şîretê pir qenc li me kirine. Ji xwe bingeha gotinê pêşiyên me hemî şîret tên ku ji tecrubeyê xwe girtine. Yan gotinê Pêşiyê me kurt û tij in, watedar in, metaforîk in, rîtmîk in û civakî ne û hemî ji tecrûbeyê wan pêk tê. Lê tebiata însan, mirov tişteke wiha ye ku çiqas şîret were lê kirincî heta ew bixwe ew tişta tecrûbe neke Ew dersa, ew nesîheta jê nagire. Divê mirov xwe bi xwe bijî. Ji xwe rastî jî, şaşî û xeletî jî ji bo mirov e. Em xerabî dikarin bikin, em tiştê nerast dikarin hilbijêrin ser şexsê xwe em biaxivin yanî. Em dikarin bi şexsê xwe Biryarên xelet bigirin. Em dikarin bi şexsê xwe, bi fikir û ramanên xwe xelet û nebaş û xerab bikevin. Çi zanim her wekî din di ji cûr bi cûr cihê jiyana xwe de em dikarin gelek biryarên çewt jî bidin. Encamê de em dersê xwe ji van tişta digirin, em dibên ha, ev, ev e. Ê dema mirov lê dinêre pêşiyê me derbarê van mijarê de hişyarî daye me, gotiye encam va ew bi xwe dibên me ceribandiye hûn nekin. Lê heyran, di xwezaya mirov de ev tişt tune. Mirov xwe bi xwe heya ew xeletiyê neke, bira ne yek pêşî ne du pêşî, bira hemî pêşî bibin yek û heman gotinê dubare bikin, ew mirov wê Ew nesîhetê jê negire. Mînak dayika min, dayika min tim û tim bi min re bi gotinê pêşiyan diaxive. Ev weke tebîateke wê ye. Misal ba dayika min gotinê xerab tune. Çawa bêjim? an jî mirov rencîde bike û lo tiştê nexweş tu ne yanî mirov rencîde dike lê bi gotinê pêşiyan dike tim û tim ez ê çend mînaka bidim diyalogên ku di nav min û dayika min derbas bûne carekê ez ne rehet bûm nexweş bûm min dît derî û odê vekir li min nerî ez veketîme got çi bi te ye min got ez nerehetim O mala min e, rez berê ne tu rez bû tew te rezê lê xistiye. Heman rojê ez piçek e, wilo êdî ez nerehetim, nexweşim lê e, sebra min nayê vekevim jî ez elimî me ku ez tim li ser nigê xwe bûm. E, bi wî halê nexweş min rabû xwe amade kir min ku ez derkevim ya baş şênekî bimeşim. Wîdî diya min li min nerê ku tu ana nexweş bûyî tu veketibûyî tu bi ku ve diçî min ku ez ê hinekî bimeşim. Midî ji min got, Ji dewê ketiye lê ji hophopê jî namîne. Ez lûr û li sekinîm min lê nerî û ez derketim. Carna em bi wê re nikaşê dikim. Ew tiştekî dibe ez tiştek li hember wê dibêjim. Yani ez bi wê re neyekiramanim. Gelek ji xwe di jiyana min de ez û dayika xwe Zû bi zû bi di tu mijarî de em neyek ramanin û em li ber hev disekinin. Ew tiştek got, e, min tiştek li hember wê got. Ew got, min li hember got. Ew got, min li hember got. Ser sonê min dît ya min divê hê hê divê ez ê her ku sîng bikutim wê tûr pê veke. Divê ez ê sîng bikutim wê tûr pê veke. Welhasil hînc gelek bi vî rengî tişte ne mînak Tebiatik min hebe dayika min ji wî tebiatê min hez nake ji min dibe biner. Ez ji vî tebiatê te hez nakim. Tev ji wî berde wê biterikîne. Ez dibêm tam mezê hewil bidim. Çendak derbas dibe ez heman tiştî dubare dikim. Li min nêre divê qis qereçî xatûn olmaz. Yanî şikeça qereçiyê xatûn nabe. Ha li vir mabesta wê tiştê dixwaze bêje çi ye yan tu nayê guherîn tu evî. Velhasil heta îro îro jî ke e, ji bo zivistanê amadekariya dikin ez bawerim li mala we hemiyan dayikê we xuşkê we ev amadekariyan dikin e, Tiştê wek em bêjin fêkiya ji bacanê re ji bîber û her wiha tiştê bi vî rengî zuhwa dikim ji bo zivistanê amade dikim. Milê nirî min got ya em serî bini sê kufletin ma hewce ew qasî em çê dikin wez dûr westiya min jî dayika min jî nabe yanî ama çi dibîne zuha dike min li wir ji xwe îsyan kir min got yaw bes Tu hema çi dibînî tu bi dar ve dikî tu zuha dikî min got sib sib tê min jî bi dar vekî û zuha bikî min dî got pêşiyê me gotine kevirê havînê bavê kadînê ya heyran min got îro ji xwe mijara min ev e min got bi rastî wê bi taybetî û bi gelemperî min ji dayika xwe min got zê behsa te bikim Min got van gotinên ku tu ji mer dikî ez ê behs û xala wan bikim. Min got ka gotineke bêje ez ê bêjim dayika min gotiye bi taybet di bernamê de vê gotinê bêje. Min got gotinek pêşiyan be bira, bira bi wate be, e, bira peyamên kûr û xweş di nava xwe de bihewîmne. Ez jî parve bikim. Minî jin şikave yanî qet ne fikirî jî ya pîrek tu dibê qey ji bo gotinê pêşiya hatiye program kirin yanî ewqat tije ye dayîka min bi rastî ez di vî were de nikarim heqê wê bixwim di derbarê destan û çîrokên kurdan de di derbarê gotinê pêşiyan de jinek pir tije ye çimkî pir xwendiye. Gelekî xwendiye û ez bawer im hişê wê jî ke gelekî hebû, tiştê yek car xwendiye jî hemî di bîra wê de ne. Ez di vî warî de xwe bi şans dibînim lê bes nahêle ez dengê wê qeyd bikim dema behs dike, tiştê ku bi dizî berhev dikim. Welhasil min got ka gotineke bêje ku ez îro parve bikim. Qet nefikirî pîrek û ji nişkav got, got ne dumiliyê bêres, ne koçerê bêpes û ne ew kesê timî bê ez. Ez zor sekînî. Min got ka dubare bike, ez ê jî ji bo we dubare bikim. Ne dumiliyê bêres, ne koçerê bêpes û ne ew kesê timî bê ez. Ya û min got em dibên mama min got mama tu tev tu min belav kir bi rastî min got pir xweş bû min got tu divê qey e, te xwe amade kiriye ku ez rojekê werim vê pirsê bikim ez bêjim ka ji min re gotineke pêşiyan bêje ku di bernameyê de wê parve bikim min got sankî te xwe amade kiriye ji bo wê e, pir bi xweşiya min çû

ku ji xwe gelekî hez dikin girîngiyê tenê didin xwe dibên ya egoîst egoîstim bi rastî îmana min ji wan derê ya ew kesê tim dibên ez ez yanî derdora me jê ne mixabin ez ji wan re dibêm Bi ku barî biciha min ew kesên timî dibên ez bira bi dora min nekim ji xwe bi rastî ez dema dinêrim ez pir mirovan dibînim pir kesan nas dikim lê li dora min mirov tune ne ev ez hilbijartina min e û ji berê de ez bi vî şiklî me min bêje ne mizgîn çend heb hevalê te heye Bawer bikin wê desteke min tiliyê destekê min derbas nekin kî vekî kêmtir be jî. Ya bifikirin ku ez bi rastî dibim ez belkî bi sedan însanan nas dikim lê bes mirovik yan jî du mirov dora min heye ku rojekê ez aciz bibim bêjim ya hevala min a hêja were em rûnên qehweyekê vexwin. Herî zêde belkî du kes bin ku ez bikaribim lê bigerim ev gotina bikim. Çêtirîn e, bawer bikin çêtirîn e. Mirova zêde mirov li dora xwe nehewîne û zêde neke ev gelek çêtirîn e çimkî mirov êş in, derd in, kul in, xem in. Velhasil çiqas kêm ewqas qenc e. Belê ez ana fikirîm tişteke hat bîran bi rastî. Weke ku hûn jî zanin ez her hefte mijarekê hildibijêrim û di podkestê de radigihînim we bi we re parve dikim. Hefteya pêş wê bernameya hefteya were wê ya sezonê ya dawî be. Meha îlonê pê ve em ê demeke kin navber bidin podcastên xwe. Wê di bi formateke nûjan ez ê li hember we bim. Velhasil hefteya pê ji ber ku bernameya dawiya vê sezonê be wê mijare ez ê ji we re bêlim. Hûn mijarekê hilbijêrin ez jî ez ê awa kî pêya mî be hûn dikarin bi şîrove dibin podcastên binivisînin bi min re parve bikin ez ê bixwînim we bi piranî kîjan mijarê derbarê kîjan mijarê de deng em bêjin we dengê xwe dabe yan jî ez dikarim mijaran hilbijêrim du sê heba weke ku parve bikin hûn ji wan hilbijêrin û ez podcasta xwe ya sezonê ya dawî ez ji bo e, bi rengê ku hûn dixwazin pêşkêş bikim û bi mijara ku hûn dixwazin em li ser wê biaxivin ez ê ji vê kêf xweş bibim ez ê li benda şîroveyên we bim e, me şîroveyên xwe û peyamên xwe mehrûm nehêlin Velhasıl ez dîsa hatim dawiya bernameya xwe. Hêvî dikim we eciban dibe û we aciz nebû be ji min. Ji xwe ez gelek caran jî giringiyê didime ku podcastan zêde dirêj nekim ku we aciz jî nekim. Bira kurt be kurt û kurmanciyê dibêjin ev vê gotinê min ji ku bîstibû nayê bîra min lê bera kurt be bera kurdî be bera xweş be Bera geş be. Bira mirov aciz neke. Ez di wê fikirê de me. Belê weke ku min dest pê kete ku hay ji xwe hebin, xwe biparêzin ji hemî bakterî û vîrûsan. Bi enerjiyeke erênîl jiyanê binêrin, gotinê erênîl derdora xwe derdora xwe bireşînin û bawakî erênî ji jiyanê hez bikin. Ji xwe hez bikin çimkî ez